Also, mir si live, an zwar dës Woch Coaching op Lëtzebuergesch Nummer 5, ouni mäi Gesiicht. An dës Woch geet et drëms, ween huet sech schonn eng Kéier d'Fro gestallt, wat et alles esou am Liewe gëtt, ausserhalb vu menger Gesondheet an ausserhalb vu mengem Geld? Wat existéiert soss an eisem Liewen? A wa mer eis déi Froe stellen, dann, ween huet sech d'Fro gestallt schonn eng Kéier, Wou stinn ech an deem Aspekt a mengem Liewen? Wou ass meng Entwécklung drun? A wéi fern sinn ech am Schaffen un deene Saachen an a wéi fern sinn ech zefridden? Wou stinn ech Op enger Skala vun eent bis zéng an deene verschiddenen Aspekter. Sou, fir déi Froen ze beäntwerten, hu mir am Coaching een Tool, wat ganz basic ass, ganz banal, ganz simpel an awer ganz effektiv a wat eppes ass, wat sech ganz gutt uwende léisst, fir sech déi Froen ze stellen a fir ze kucken, ok, wéi, wou, wat, wou sinn ech drun, wat muss ech nach veränneren. Sou, voilà, dat, deen Tool nennt sech Wheel of Life. Dat heescht iwwersat d'Rad vum Liewen. An ech weisen iech elo, wéi dat Rad sech. wéi dat Rad opgebaut ass. An zwar hu mer als alleréischt mole mer einfach ee Krees. Ok. Mir molen ee Krees, dat kann een op der Hand maachen, dat kann ee wéi ech elo och einfach esou maachen um Computer. Am beschten ass emmer op der Hand, well dat sech besser an eist Gehier abrennt. Sou, mir molen ee Krees, ganz einfach, net komplizéiert. Dann Nummer zwee, mir deelen eise Krees an zwar an fir d'éischt a 4, dann an, ups, deele mer nach eng Kéier, voilà, a mir behalen, wa mer dat

Wou eist Liewe steet, wou eis Entwécklung steet a wéi eis Zefriddenheet ausgesäit dodran. Sou. Dat heescht, mir soen am Coaching an am Développement personnel, dass et 8 verschidden. Deeler, Aspekter an eisem Liewe gëtt. Et gëtt 8 Areas an eisem Liewen. Sou. An zwar, wat mer als nächst maachen ass, mir benennen déi verschidden Areas. An zwar mam Numm vun deenen Aspekter. A mir huelen als alleréischt Eis Finanzen, Fi nanzen, voilà, dat ass een Aspekt. Een nächsten Aspekt ass eist Familljeliewen, ok. Dann deen drëtten Aspekt. ass eis Carrière. A mir kënnen och, fir et e bësse beieneen ze behalen, kënnen mer se esou beienee setzen. Dat heescht, mir hunn Finanzen, Carrière a Familljeliewen. Ok. Als nächst hu mer Kolleegen. Dann déi nächst ass Spaass. Nummer 6 ass physesch Gesondheet. Okay, dat heescht kierperlech Gesondheet. Nummer 7 ass ups, eis mental Gesondheet. An Déi lescht Kategorie ass eppes, dat nenne mer Growth. Dat heescht eise Wuesstum. Dat heescht, mir kënnen dat och nennen eis Entwécklung. Sou. Voilà, dat sinn déi verschidde. Aspekter, déi mer hunn, déi verschidde Kategorien, déi mer an eisem Liewen hunn, Finanzen, Carrière, déi hänken zesummen, Familljeliewen, Kolleegen, Spaass, déi hänken zesummen, physesch Gesondheet, mental Gesondheet, Entwécklung, déi hänken och zesummen. Sou wichteg ass et elo, dass wat wou mir dovun ausginn, ass, dass all déi Kategorien an eisem Liewen zesummenhänken, net just elo déi puer, déi déi ähnlech sinn, wéi zum Beispill Finanzen a Karriär, mee alleguerten. Si hänken alleguerten zesummen a si hunn eng op déi aner eng Awierkung. Dat heescht zum Beispill, wa meng Carrière net do ass wou ech se gären hätt, ass ganz oft si meng Finanzen net do wou ech se gären hätt. Wa meng Finanzen net do si wou ech se gären hätt, läit leit vläicht de Spaass drënner, well ech net kann esou vill raus goen, esou vill Karting fuere goen, esou vill een drénke goen wéi ech wëll, esou vill Fussball spille goen, Lasergame spille goen, voilà. Dat huet dann en Impakt op de Spaass. Wann ech kee Spaass a mengem Liewen hunn, kann dat en Impakt hunn op meng mental Gesondheet. A wann ech mental net fit sinn, huet dat en Impakt op meng kierperlech Gesondheet, meng physesch Gesondheet. Voilà, Dir mierkt, dat huet alles iergendwou säin Sënn a säin Zweck an alles huet iergendwou och säin Impakt. Sou. Wéi mer elo virufuere mam Wheel of Life ass, Mir stellen eis vir, hei an der Mëtt, dat ass eent. Okay? D'Mëtt ass eent an bausse vun der Linn. ass 10. Lo gi mer hin a mir, dat ass op der falscher Plaz, do, lo gi mer hin a fir all Kategorie Fir all Kategorie, mir feelt d'Wuert, raten mir ginn all Kategorie eng Zuel, wou mir fillen, wou se steet. Dat heescht zum Beispill, a mir maachen do nix, zum Beispill soen ech elo. Vläicht fannen ech hei eppes wat elo gutt ausgesäit, hei voilà, wéi wann bëssen handgemeet wier. Zum Beispill soen ech elo d'Carrière, hei sinn ech, jo sinn ech zefridden, jo soe mer dat huet eng sechs oder eng siwen, sou stellen ech se dohinner, sou voilà. Ok mäi Familljeliewen, hm mat mengem Familljeliewe sinn ech wierklech zefridden, deem deem ginn ech eng 8 oder eng 9. Meng Kollegen, jo sinn ech och relativ zefridden, jo komm soe mer och do soe mer eng 8, eng 8 voilà eng gutt 8. Spaass, Spaass a mengem Liewen, Kéint méi, mee un sech ass et awer ok. Elo hu mer esou an der Géigend 6, voilà. Meng physesch Gesondheet, uh la la, ok, dat ass eppes, do, do happert et e bëssen, do, wat soll ech mer do ginn, jo komm, ech gi mer eng 3, well do, ech maachen net wierklech vill Sport, ech sinn, ech si elo net esou, Jo, ech si lo net esou dobäi wierklech. Ech hunn e bëssen ze vill Gewiicht, respektiv ech hunn ëmmer Kappwéi oder ech kommen net gutt aus dem Bett. Voilà, dat heescht meng physesch Gesondheet maache ech mol op eng 3, well mir jo och ëmmer kucken, éischtens wou steet et elo? Ech notéieren dat elo heihinner. Éischtens, wou stinn ech? An zweetens, Zweetens, wéi vill schaffen ech dorun? Okay. Dat heescht, et geet net nëmmen drëms ze kucken, wéi zefridden, also wéi gutt dat elo do steet, déi Kategorie. Et geet och drëms. éierlech ze si mat sech selwer an ze soen, ok, wéi vill schaffen ech eigentlech do drun? Ok. An voilà, voilà, fir eebe erauszefannen, ok, wéi zefridde sinn ech elo do dran? Gutt. Wa mer da weiderginn, bei d'mental Gesondheet, soen ech, Wow, jo dach, ech fille mech richteg gutt, jo alles super, ech ginn eng 9, et ass alles wierklech genial. An dann meng perséinlech Entwécklung, kéint besser sinn, kéint schlëmmer sinn, ginn ech elo mol einfach eng 5, well vläicht ass 5 och e bësse méi niddereg, Well voilà, et kéint halt besser sinn, et kéint awer och schlëmmer sinn. T'ass u sech, u sech ganz ok. Mee voilà. Dann meng Finanzen, vu datt meng Karriär esou, esou lala ass. Mee ech brauch u sech net vill, soen ech elo. Meng Finanze sinn och esou eng, esou eng 8,5. Meng Finanze sinn net schlecht, voilà. Sou. Voilà. Lo hu mer déi verschidde Kategorië vun eisem Liewe gerate vun eent bis zéng. Wat mer elo maachen ass, mir, wa mer dat hei op der Hand maachen, dat ass jo den Haaptbut dovun,

Wat mer elo gesinn, ass eist Wheel of Life. A Wheel of Life, wéi ech scho gesot hunn, ass d'Rad vum Liewen. Dat heescht, déi nächst Fro, an dat ass de Reality Check bei deem Ganzen hei, dat ass de Realitéitscheck, wou mer eng Kéier present ginn an eng Kéier gewise kréien, okay, esou gesäit et am Moment an dengem Liewen aus. Well wat mer elo maachen, ass, mir huele mol dat hei a schécken dat emol zréck, voilà. Sou, wat mer elo maachen ass, mir stellen eis vir, dat Rad hei, stousse mer oder rulle mer ee Bierg rof. Dat ass elo d'Idee vun deem Ganzen. Wann ech mäi Wheel of Life huelen an dat ee Bierg rofrullen, wéi rullt et rof? Kënnt et do ënnen un? Ass et een holprege Wee? Rullt et schéi propper? Oder kënnt et iwwerhaapt net un, well et einfach, wéi elo hei zum Beispill, meng physesch Gesondheet einfach esou am Keller ass, dass dat Rad net wäit fäert rollen, well mer hei esou déi grouss Spëtzt hunn an dat wäert net ganz gutt goen, dat wäert net ganz ënnen ukommen, hunn ech esou ee Gefill. Dat ass elo déi Fro, déi ech mer stellen. Sou, a wann ech elo wéi hei feststellen, okay, mäin Rad kënnt net do ënnen un, kucken ech, okay, wisou, wourun hapert et? Well meng Finanzen, meng Carrière, mäi Familljeliewen a meng Kolleegen, déi si jo awer richteg gutt, dat ass jo, dat ass jo, dat ass jo bal e perfekt Rad, dat do. A wa mer eis erënneren, 8,5, Ech mengen hei 6, 8, 8. Dat ass jo awer relativ schéin, dat ass jo awer relativ propper. An hei kënnt dann de Knackpunkt. Sou, dat heescht mat anere Wierder, mäi Spaass misst e bësselche méi héich sinn, fir dass et do och nach méi propper ass, mee dat ass awer ok. Meng mental Gesondheet ass kee Problem, dass se esou héich ass, obwuel dat elo esou e grousse Krack gëtt, mee dat ass kee Problem, dat ass gutt. De Problem ass meng Entwécklung, déi net schlecht ass, mee déi do et nach eng Kéier misst ausrënden. An dee grousse Problem effektiv momentan a mengem Liewen ass hei, ass meng physesch Gesondheet. well do wierklech dee gréissten Dall ass, wierklech dee gréissten, jo voilà, dee gréisste Problem, dee gréissten Ënnerscheed zu all deenen anere Kategorien. Sou, a wann ech dann elo kucke ginn, meng physesch Gesondheet ass am Moment problematesch, wat ass den Impakt vun där physescher Gesondheet? Zu wat féiert dat wann ech ëmmer de Réckwéi hunn oder net wierklech gutt d'Trap erop kommen ouni ausser Otem ze sinn? Oder dass ech ëmmer Kappwéi hunn oder ëmmer Migränen hunn? Zu wat féiert dat? Wat ass d'Resultat dovun? Dat heescht hei. wier dann Nummer 3. Wat ass den Impakt? Wat ass d'Resultat dovun, datt ech alles esou stoe loosse wéi et elo steet? A wann ech mer däers am Klore sinn, a wuelgemierkt, mir mussen ëmmer bedenken, déi alleréischt, deen alleréischte Schrëtt zu enger Verbesserung, zu enger Ännerung ass, dass mer eis bewosst ginn a bewosst sinn, wat iwwerhaapt de Problem ass. A genau dozou dingt dat Wheel of Life hei, fir dass mer eis bewosst ginn an enker visuell gesinn, wou mir stinn an eisem Liewen. Sou, well Nummer 3, wat ass den Impakt? An Wéi lo hei gesot, scho virdrun, meng physesch Gesondheet, an dat wësse mer, wann déi net an der Rei ass, huet dat een Impakt op déi mental Gesondheet. Dat, do komme mer net dolaanscht. A wann ech mental net méi op der Héicht sinn, fält meng Entwécklung mer schwéier, ech maache mäin Job net méi anstänneg, also vläicht leide meng Finanzen drënner, Mäi Familljeliewen ass och net méi gutt, well ech ëmmer nëmmen op mech selwer fokusséiert sinn an kann net no deenen anere Leit kucken. D'selwecht mat de Kolleegen, Spaass hunn ech och net, well alles ëmmer schlecht ass an alles mer schwéier fält. Sou, also stellen ech mer déi nächst Fro, Wann ech dat lo sou maachen, stellen ech mer d'Fro Nummer 4, an dat ass, Wat muss geschéien? Wat muss sech änneren, fir dass dat Rad sou ausgesäit, wéi ech et gären hätt? Wéi wëll ech, dass mäi Rad ausgesäit? Ech wëll gären, dass mäi Rad Kann ee Bierg rofrullen a ganz do ënnen ukommen. Heescht dat, dass alles muss bei 10 sinn? Nee. Well éischtens, wann alles bei 10 ass bei mengem Rad, ass meng Entwécklung net bei 10. Wisou? Well 10 heescht, et ass perfekt an et kann net besser ginn. A wann ech orientéiert sinn, dass ech ëmmer erëm mech entwéckele wëll an alles verbessere wëll a mengem Liewen, fir mech a fir déi aner Leit, ass et ni perfekt, dann ass et ni op 10. An zweetens muss et net alles op 10 sinn, fir dass et kann e Bierg erofrullen. Wann ech hei. e Rad hunn, wat konstant an all Beräich ëm déi dräi läit. Wéi ee Rad vun deenen zwee, déi mer elo hei hunn, mengt Der kënnt ënnen um Bierg un, ënnen am Dall? Ech géing soen, dat hei. Dat heescht, déi Fro, déi mer eis stellen, ass, Muss alles bei zéng sinn oder muss einfach alles ausgeglach sinn? Brauch ech eng Balance? An. Dat ass dee grousse Spaass un eiser perséinlecher Entwécklung. Ech schreiwen enker hei muss all Kategorie bei 10 sinn oder oder brauch ech just eng Balance? So, voilà. Dat ass lo déi Fro, déi mir eis stellen. muss alles bei 10 sinn? Oder geet et duer, dass ech einfach eng Balance hu vun all deene verschiddene Kategorien? Wéi elo hei, dat blot Rad, dat kënnt sécher besser ënnen un am Dall wéi dat rout. An dat heescht net. dass een et net brauch an dass een net wëll oder soll op zéng kommen, mee dat heescht, dass ech net muss zu all Moment einfach nëmme pushe fir alles op dat Äussertst ze drécken. well zum Beispill meng mental Gesondheet, ech däerf déi net vergiessen, ech däerf mäi Spaass net vergiessen, ech däerf och meng Kollegen a mäi Familljeliewen net vergiessen. Voilà, dat sinn ebe sou Froen, déi mer eis da stellen, fir eis kloer ze ginn, Wou steet mäi Liewen? Wat hätt ech gär a mengem Liewen? Wou ass d'Balance? A wéi wëll ech, datt et ausgesäit? Villäicht, mir si jo fir alles oppen, villäicht wëll ech, datt meng Carrière bei enger zwee bleift an déi aner Saachen op eng aacht eropkommen? Villäicht, wann ech dat wëll, wann dat mäin Zil ass? da maachen ech dat, dann drécken ech mäi Carrière erof. Dat kann heeschen, ech schaffen einfach manner, dat kann einfach de Pensum si vun eent bis zéng an de Rescht gëtt deementspriechend behuewen. Mee et soll eeben effektiv duerstelle meng Zefriddenheet, dat ass meng Entwécklung, d'selwecht wéi och wou et am Moment steet, Voilà, villäicht muss ech och eng Kategorie rofdrécken oder enger Kategorie erlaben rofzefalen, fir datt ech déi aner hiewe kann, fir da vläicht méi spéit déi Kategorie erëm ropzehiewen. An dat ass, genau dofir ass deen Tool hei do, dofir ass d'Wheel of Life do, fir eis all déi Froen do ze stellen. Wéi ganz um Ufank scho gesot, kann ech lo déi verschidde. Kategorien hei auswiesselen. Ech kann déi elo wiessele goen. Hei geet et elo ëm d'Liewen. Ech kann awer och elo soen, ok, ech maache mir ee Wheel of Career. Wann ech elo soen, ok, ech wëll just meng Karriär kucken an ech huele mir aacht Kategorien, zéng Kategorien, véier Kategorien an ech kucken, ok, Wou steet d'Karriär? Wou steet meng Zefriddenheet an der Karriär? Wou stinn ech an der Relatioun zu mengen Aarbechtskolleegen? Esou Saachen. An do genau d'selwechte Prozess, ech bewäerte se vun eent bis zéng, ech verbanne se an ech kucken, wéi gutt rullt dat Rad elo de Bierg erof. Sou, dat ass d'Wheel of Life, uwendbar a ganz ville verschiddenen Aart a Weisen, ganz ville verschiddene Kategorien a Méiglechkeeten. Voilà, d'Wheel of Life ass eppes, dat benotzen ech mat Clienten ëmmer ganz um Ufank eng Kéier, fir ze kucken, wou mer dru sinn. fir eis Ziler auszeschaffen, wat mer am Coaching erreeche wëllen. An dann eppes, wat ech benotzen zum Schluss vun der Coaching-Relatioun, zum Schluss vun engem Programm, fir ze kucken, ok, wou stinn ech haut, wou si mer, huet sech eppes verännert, wat huet sech verännert, sinn ech zefridden esou oder muss ech virufueren? Voilà. Mir gesinn eis nächst Woch fir Coaching op Lëtzebuergesch Nummer 6. An bis dohin eng wonnerschéi Woch gewënscht.